Hello my de hye ɛyɛ mo de hye efi agyinfo a ankra yɛhyia biem ɛnɛ yɛ ɛda a ɛtɔ so edu a yɛre ɛnam gyɛn kwantempɔn a yɛato ne din se w'abrabɔ mu anigye ɛne sɛnea w'ani sɔ wɔ w'abrabɔ mu. Eyi yɛ mmerɛ a yɛgye asi hɔ sɛ yɛde bɛkaakaa yɛn ho na yɛahyehyɛhyehyɛ yɛn ho nkuran. Ɛfiri sɛ mpanyinfo se, sɛ obi nni mu a, obi kyerɛ. Ɛno nso yɛ ayaresabea a ɛwɔ Mampɔn Akuapem. Obi nni mu a, obi kyerɛ. Na nnɛ yɛn akwantu a yɛtu yi, da a ɛtɔ so du baako yi, Yɛn botae ne sɛ, sɛ wowɔ botae bi wɔ w'ani so anaasɛ woahyehyɛ nneɛma bi sɛ wopɛ sɛ woyɛ a, mereka akyerɛ wo se, ka kyerɛ obi a wogye no di, wo dɔfo bi anaa w'adamfo bi a wogye no di. Mepaakyɛw, tɔ wo bo ase, ntwema no nwɔ fam. Yiw. na minim sɛ nkurɔfo bi wɔ hɔ a wɔredum nnipa abrabɔ mu gya. Mete ase. Yɛn nyinaa yɛwɔ obi wɔ yɛn abrabɔ mu. Yɛwɔ nkurɔfo bi a wɔhu wɔn anisoadehu a na ɛyɛ wɔn yaw, enemies of progress sɛnea yɛkae no. Mete ase. Ɛno nti na mekaa no se, na mesii ne fapem. ma yenyaa yɛn ho ntease se, ka kyerɛ obi a wugye no di. Entumi mma sɛ abrabɔ yi mu a yɛnam yi, wunnye nipa baako koraa nni. Yiw, mete ase. Enti pɛ obi a ɔpɛ wo nkɔso yie, wugye no di, na ka wo botae kyerɛ no. Na nhwehwɛe mu no, yɛte ase sɛ, sɛ woka wo nhyehyɛe kyerɛ obi a, nea edi kan, ɔhyɛ wo nkuran ma saa nhyehyɛe no kɔ kan. Ah, ɛkame ayɛ sɛ mpanyinfo se sɛ wode w'ano dɔw nwera a, ebi nwɔ wo. Nti da biara yɛhyehyɛ yɛhyehyɛ, ɛnɛ mɛyɛ sɛ, ɔkyena mɛkɔ sukuu, ɛnɛ mɛyɛ certificate wei, ɛnɛ mɛkɔ akɔdi mɛkɔ akɔgye abɔden wei, na nka ɛsɛ sɛ mekɔ ha o, na nka ɛsɛ sɛ meyɛ sɛ o, ne nyinaa yɛde yɛn ano na ɛka. Bebree wɔ hɔ a ɛmma mu. Ɛnɛ da a ɛtɔ so du baako yi, merehyɛ wo nkuran sɛ, botae biara a wasusuw, anisoadehu biara a wahyehyɛ, twerɛw to hɔ. Na sɛ woyɛ Nyame yɛ yɛ adom na wotumi twerɛ to hɔ a, ka kyerɛ obi a wogye ne di. Efisɛ sɛ onipa ako no ɛbɛkae wo se, naa no wokan o. Afe a atwa mu kan se sɛ ne sɛ ne sɛ. Sɛ sɛ yɛ akosi dɛn? Na megye di sɛ wobɛma no nneɛma bebree nti a wontumi ntu saa abarabɔ no anaa saa uh, mpontu no ho anamɔn, na onipa no aka akyerɛ wo se, Oh, minim asɛmasi a na ɔbenten bi kora ɔno nso yɛ saa, ma memfa ne ahomatorofo namba ma wo na wo nso frɛ no na bisa no. Onipa ko no, ɔhyɛ wo nkuran, na afei nso ɔboa wo ma wotutu w'anamɔn no si yie. Nea ɛtɔ so abien, wonim sɛ sɛ woka biribi kyerɛ obi a wugye no di wɔ wo botae anaasɛ anammɔn bi a wopɛ sɛ wutu a, nhyehyɛe ne abɔde nhwehwɛe mu no, wose wowɔ kwan wɔ sɛ nneɛma a woyɛ no nyinaa si ɔha a, emu bɛyɛ aduɔsɔn anum Wobɛtumi atu ho anammɔn ɛfiri sɛ woaka akyerɛ obi, ɛfiri sɛ onipa ko no nso bɛbisa wo sɛ, Ɛnnɛ, ɛhe na nhyehyɛeɛ no akɔdu? Onipa ko no renka nkyerɛ wo sɛ woyɛ mmɔtohɔ. Sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ woyɛ mmɔtohɔ koraa a, wompɛ sɛ yɛbɛka akyerɛ wo sɛ woyɛ mmɔtohɔ no nti wobɛtu ho anammɔn. Wowɔ kwan aduɔsɔn anum a yɛakyɛ mu ɔha sɛ saa ade no a woatwerɛ wate hɔ no a woaka akyerɛ obi no wobɛtu ho anammɔn. Bio, wonim sɛ, sɛ woka asɛm kyerɛ ebia nnipakuw bi a wɔwɔ saa tebea no mu sɛ wopɛ sɛ wobɛka wɔn ho anaasɛ wopɛ sɛ wobɛ, wobɛ, wobɛ, wobɛdwɔn wɔn, anaasɛ wopɛ sɛ saa ade no a wɔyɛ no wopɛ sɛ woyɛ bi a, na ɛyɛ nkurɔfo a wogye wɔn di a, bio, wotumi kɔ w'anim mpɛnpɛnso pii wɔ sɛ yɛakyekyɛ mu ɔha a, emu aduonum m dodow no ara wobetu ho anammɔn wɔ saa kwantempɔn no so. Ayɛ sɛ obi a ose, Me de me nko ara mesɔre na mepɛ sɛ meyɛ m'apɔwmuden ho adwuma a, mebrɛ. Ɛno nti no, Mmeae mmeae bebree wɔ hɔ a wɔabuebue apon sɛ wɔde yɛ apɔwmudwon apɔwmuden ho adwuma a oburoni ato ne din gym. Efisɛ sɛ wo nko ara agya manu ba wobɛsɔre paa sɛ wokɔ mema nnade so no, ɛnyɛ ade a wobɛyɛ da. Meka yi, woadi banku anaa dɔkono ma tile wotumi sɛ atumi wo Woayɛ nomenomenomenome te sɛ ɔwɔ a woamene wo kisi na woda hɔ. Nti wopɛ sɛ wɔnka nkyerɛ me se, woba abɛsɔre akɔ beae yi a wɔyɛ apɔmuden ho adwuma yi akɔ me ma nnaade so anaasɛ woakɔgyina eh, afiri bi so koraa anantew. Ɛmma so. Ɛno nti yɛn mu bebree no, yɛakɔtwerɛ yɛn din wɔ hɔ sei. Da biara yɛbɛba, nti sɛ wotew me sika bi wɔ me futu mu de a, mɛba. Na Nyame yɛ w'adom na sɛ ebi mpo na wompɛ sɛ wokɔ po na woyɛ adom kɔ a, esiane sɛ woahu Yaa Amansa sɛ ogyina afiri yi so kɔ nkakrankakra yi, wo so yɛbɛhyɛ wo nkuran ma wo nso woakɔ. Na sɛ wokɔ na sɛ wokohyia nkorɔfo kuw bi na wɔn nso wose, Ee, yɛn draa manhu wo o, wompɛ sɛ wobɛte saa asɛm no bio nti, ade kye a wobɛsɔre akɔ. Sɛnea Twerɛ Kronkron no kae no, yɛn nyinaa yɛyɛ yɛn ho hwehwɛfo. Yɛn nyinaa yɛhyɛ yɛn ho nkuran. Yɛn nyinaa yɛboaboa yɛn ho. Ɛno nti, ɛnɛ da a ɛtɔ so du baako yi, ka wo nhyehyɛe ɛne biribi a wopɛ sɛ woyɛ fa kyerɛ obi a wogye no di na ɔbɛboa wo ma watu ho anammɔn. Eyi yɛ mo dɔfo paa Efi Agyemfo a Ankara. Hyia me wɔ da a ɛtɔ so dumien wɔ yɛn abrabɔ ne yɛn anigye akwantu yi mu. Makra mo.